Il-ċerimonja tal-ingress tal-Arċisqof il-ġdid hija maqsuma f'żewġ partijiet importanti. L-ewwel nett għandna l-mixja jew il-korteo li l-Arċisqof se jagħmel mill-kunvent tad-Dumnikani sal-Katidral tal-Imdina. It-tieni parti taċ-ċerimonja li hija tilħaq il-qofol tagħha hija l-Ewkaristija li l-Arċisqof jiċċelebra flimkien mal-Knisja kollha lajċi, saċerdoti u l-isqfijiet oħra li jkun hawn hawnhekk jikkonċelebraw miegħu. Mixja l-ewwel nett tfisser id-daħla tal-Arċisqof fil-katidral tiegħu, imma tissimbolizza wkoll il-mixja tal-fidi li l-Arċisqof irid jagħmel issa flimkien mad-djoċesi tiegħu. Il-mixja hija maqsuma f'erba' mumenti. Fil-Knisja tad-Dumnikani L-Arċisqof, flimkien mal-Arċisqof Emeritu, se jinżel fil-grotta tal-Madonna tal-Għar u hemmhekk jitlob lill-Madonna u jkanta l-antifona Salve Regina. Imbagħad jittieħed sal-grotta ta' San Pawl fejn flimkien mal-isqfijiet li jkunu qegħdin jakkumpanjawh L-Arċisqof il-ġdid jinżel fil-grotta u hemmhekk jirreċita l-Kredu, l-istqarrija tal-fidi anke b'rabta ma' San Pawl li, kif naqraw fl-Atti tal-Appostli, kien dak li wasslilna din l-aħbar it-tajba, il-fidi tagħna f'Ġesù. Mill-grotta ta' San Pawl imbagħad l-Arċisqof il-ġdid jimxi sal-Santwarju ta' San Ġużepp fil-Knisja tal-patrijiet minuri. Hemmhekk jidħol jinvista lil San Ġużepp u jgħid il-kolletta tal-quddiesa tiegħu. Minn hemmhekk imbagħad joħroġ akkumpanjat mill-provinċjali irġiel u nisa tal-komunitajiet reliġjużi f'Malta. Mill-Santwarju ta' San Ġużepp imbagħad jgħaddi, jibqa' miexi għall-knisja ta' San Mark tal-Patrijiet Agostinjani. Hemmhekk jinvista l-Ġesù Sagramentat u jkanta il-Veni Creator flimkien mal-kappillani tal-parroċċi kollha ta' Malta. Imbagħad flimkien minn hemmhekk joħorġu u jidħlu fil-belt tal-Imdina. fil-bib tal-Imdina l-Arċisqof jiġi milquh mill-Kunsill Lokali mill-awtoritajiet ċivili tal-belt. Imbagħad ftit passi l bot jiltaqa' anke ma' komunitajiet ta' reliġjonijiet oħra. Minn hemmhekk imbagħad l-Arċisqof il-ġdid jidħol fil-katedral tiegħu biex jipprepara ruħu għat-tieni parti ta' din iċ-ċelebrazzjoni li hija l-Quddiesa. Hekk niftakru li l-qofol, il-qofol taċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi jintlaħaq meta l-Arċisqof jiċċelebra l-Ewkarestija flimkien mal-Knisja tiegħu, jiġifieri mhux biss mal-lajċi jew mhux biss mal-presbiteri imma magħhom ilkoll flimkien. Meta tibda l-Quddiesa, tinqara l-ittra appostolika tal-Papa Franġisku li fiha jaħtar lil Monsinjur Scicluna bħala l-Arċisqof il-ġdid ta' Malta. U importanti wkoll li din l-ittra appostolika tintwera lill-ewwel nett lill-Kulleġġ tal-Konsulturi tal-Arċisqof u anke lill-ġemgħa miġbura fil-Katidral. Wara li tinqara din l-ittra, In-Nunzju Appostoliku li huwa rappreżentant tal-Papa f'Malta b'mod simboliku jagħti l-katedra lill-Arċisqof il-ġdid, jiġifieri jwasslu u joqgħod bil-qiegħda fuqha. Eh, il-katedra tfisser il-seta u l-awtorità u anke r-responsabilità li għandu l-Arċisqof il-ġdid fit-tagħlim li jwassal bla mittiefes it-tagħlim tal-Knisja, u jagħtih ukoll il-baklu, li huwa s-simbolu tat-tmexxija. Il-baklu, l-forma tiegħu tfakkarna ħafna fil-bastun li kienu jużaw ir-rgħajja, u allura awtomatikament għandna din ir-rabta bejn l-Arċisqof il-ġdid fir-rwol ta' tmexxija tiegħu mal-ragħaj it-tajjeb li hu Ġesù, r-ragħaj li jwassal lill-ngħaġ tiegħu fil-mergħat ta' dejjem, il-baklu wkoll ifisser din ir-responsabbiltà ġdida, responsabbiltà ħelwa li l-Arċisqof il-ġdid għandu fit-tmexxija tad-djoċesi. Imbagħad fil-fatt il-quddiesa tkompli bħas-soltu. Huwa interessanti li l-aħħar darba li saret din iċ-ċelebrazzjoni tal-ingress kien meta sar Arċisqof ta' Malta Monsinjur Ġużeppi Mercieqa li Kien diġà Isqof Awżiljarju kif fil-fatt kien Monsinjur Scicluna. Kienet ċerimonja li tixbah lil din li aħna qed ngħixu f'dawn il-jiem. Id-differenza bejn din iċ-ċelebrazzjoni tal-ingress u dak li sar fl-okkażjoni tal-ħatra ta' Monsinjur Pawlu Cremona bħala Arċisqof ta' Malta huwa l-fatt li Monsinjur Cremona ma kienx eh, ordnat isqof qabel. Allura l-ordinazzjoni tiegħu li saret fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-fatt ma saritx fl-Imdina, l-ordinazzjoni episkopali tiegħu kienet ukoll forma ta' ingress jew nkella possess ta' djoċesi.